Ok. Hey Candace, mo ti'n mynd i aros ma to? I ti? Please.
Na, na, sa'n aros blwyddyn yma, yn anffodus. Loads o pethau dydw i'n neud, o'n i just yn paso trwy i weud helo ac i dropo rhywun off. Hel? Sori be? Mm.

Bendith.
Bendith who?
Fi'n casáu fe. Helo, Linda Ellis! Right, ok, stop, um, please stop. Uh, gadewch i ni just dechrau eto. Os ti am aros yma, well i ni ddod i nabod ein gilydd. Tyfu bach, efe? So, maen nhw eisiau ddod i nabod fi, efe? Eisiau treulio quality time dy'r Grinch. Wel, credu fydd e'n dda fi wneud bach o cymdeithasu. Max! Get my cloak.
mince pie, shiny. Um, oh, sorry, Grinch. Dwi'n Grinch go iawn, ddim yn lygo hynny. Efe. Lle di fyna? Lle mae'r remote? Remote. Lle ma fe? Llanc.
Aha! Remote.
Hei! Guys, os rhywun di gweld dillad rygbi glineidd fi plis? Fi'n hoeri'r gêm, aww, grêt.
Oh. Ah. Mmm, that shit I'm not going.
Ah! Ah! Grinch, beth yn y byd ti'n neud? Beth yw'r arogl 'na? It's fan- Dash duck!
Grinch! Lle mae'r ci? Fi eisiau mynd am dro gyda fe. O, beth i ti'n neud nawr? Alright, Max!
Cyn i ni ddechrau, ni angen cynhesu lan tipyn bach, oce? Angan taf? Sit! Angen gweld bod chi'n barod am unrhyw beth. Alright, dyma dy ysbrydoliaeth ti. Enw ti yw Rudolf, ti'n weird o gyda trwy'n coch a sneb yn lico ti. Wedyn, un dydd, mae Siwn Con yn pigo ti a ti'n achub Nadolig. Actually, anghofio dan yna. Just kind of a loosey-goosey. Ti'n casau Nadolig, ti am ddwyne! And... Action! Brilliant! Ti'n enwedd mae fi yn gyfan gwbl, achos fi di gwisgo fel siwrn con, ac mae hynny'n symboleiddio Nadolig yn gyfan gwbl! Pam nes i ddim meddwl am hynny? Cut, print, shut the gate, moving on.
Right, come on, quick. Cyn i fe dod nôl.
Gryj? Ah!
Reit, wel, newyddion da, ni 'di cael gwahoddiad i'r parti Nadolig flwyddyn yma, ti isie dod? Don't care. O, come on, ma' hyn yn cyfle da i chi gysylltu gyda pawb yn y dref ac i fod yn rhan o Nadolig. Grow up! Sa- sai'n, sai'n gallu, sai'n gallu cofod y fe ragor.
Pa hanner ffordd pobl yma yn gofyn i fi ddod? Hyd yn oed os o'n i eisiau mynd, mae schedule wouldn't allow it! Pedwar o'r gloch, crio yn y gornel. Hanner awr 'di pedwar, syllu mewn'r tywyllwch. Pump o'r gloch, RuPaul's Drag Race, tell No one. Hanner awr i pedwar, just a size. Chwech o gloch, swper gyda fi, fi methu canslo hwnna eto. Saith o gloch, trio ripo off Jim Carrey gymaint a gallai. I won't! Ond allai bwmpo hwnna i naw a dal golff mewn digon o amser i syllu ar y to a troi'n hollol wallgo yn araf.
Ife popeth ti'n neud wastad mor gymhleth? Na, uh, yeah.
Reit, Nadolig Llawen bawb, dyma chi, Llanrhegion. Hey Grinch, co? Fi'n neb ti. Ah, whoop de do. Uh, mam, co ti? Oh, diolch, lyflu. Oh, nice, ife?

A mae fe'n beth. Beth I'd stop her! Ah, fi eisiau golf clubs, fi eisiau diamonds, I want a pony so I can ride it twice, get bored and sell it to my glue! Mae hwnna'n disgusting. Granda, sa'i eisiau dechrau waves, alright? Ond mae'r holl tymor Nadolig ma just yn stupid, stupid, stupid! Ond mae yna un teeny tiny traddodiad Nadolig dwi'n ffeindio yn eithaf hwylus. Mistletoe! Now, pack her up and... Waw, waw, waw, na, edrych man, mae gyda fi anreg i ti. Co! Ha?
i fi. O, yn edrych arnoch chi gyd, teulu Nadolig. And I care! What is the deal? Oh, Jed. I love ya! Wow, wow, cool on out, lady, beat it! All right!
One step at a time.